L-ommijiet waqt it-tqala jagħtu kas ħafna ta' dak li jkun qed iseħħ lilhom u lit-tarbija. Però naħseb li l-mara għandha tagħti kas tas-saħħa tagħha sa minn meta tibda tippjana t-tqala. Huwa ta' importanza li l-mara tkun preparata fiżikament għat-tqala. Meta l-omm qed tikkonsidra li tinqabad tqila, naturalment għandha tagħmel xi ċertu check-ups biex jekk ikun hemm xi problemi, bħal zokkor, pressjoni, infections, affarijiet bħal dawn, isir il-kura qabel ma tinqabad tqila. Dik importanti, per eżempju, jekk il-mara tkun tpejjep, import idealment twaqqaf it-tipjip qabel ma toħroġ tqila, għaliex fit-tqala iktar isibuha diffiċli biex jaqtgħu s-sigaretti. Rigward, rigward eh, injections, eh, idealment, il-mara tkun ċerta li ħadet l-injection tar-rubella li din insibuha fil-injection jgħidu l-MMR u kol jekk ma kellix ġidri r-riħ tista' tingħata l-injection biex ma jaqbadhiex il-ġidri waqt it-tqala, għax din jista' jkun hemm konsegwenzi mbagħad fuq it-tarbija. Hawnhekk qed insemmu li l-omm għandha tagħmel vista ħalli tkun ċerta li ġisimha hu ppreparat biżżejjed biex jilqa' tarbija. Iżda kemm hu importanti li anke emozzjonalment il-mara tkun ippreparata. Huwa importanti ħafna li l-mara tkun ippreparata emozzjonalment għalkemm diffiċli u dejjem, dejjem ħa jinqalgħu ċertu emozzjonijiet, hemm min il-pazjenti jaqbduhom qisu anke dwejja u jikbu ħafna fit-tqala. Hemm aħna importanti li, li nserħulhom rashom li dawn huma sa ċertu punt normali. Importanti wkoll illi jkun hemm sapport għall-omm, idealment il-partner, u tkun within a family unit li ħajtuha s-sapport. Jinqalgħu problemi oħrajn għax il-mara forsi tinkwieta li ħa titlef l-impjieg tagħha, ġifieri idealment jiena naf li ċertu nisa ikun eh, pereżempju jkunu jaħdmu f'ċertu xogħol fejn ma jġeddulhomx pereżempju maternity leave jew jafu li jridu jaħdmu jieqfu mix-xogħol pereżempju u dik infisa ħad ikkawża ċertu anzjetà fl-ommu. Fi programm ieħor semmejna l-pressjoni għolja. Mara li tkun tbati minn kundizzjonijiet kroniċi bħal pressjoni għolja, id-dijabete u problemi fit-tirojde għandha tiddiskuti sew mat-tabib ħalli tqala tkun ippjanata b'mod li la tkun ta' ħsara għall-omm u lanqas għat-tarbija. Mela nisa li jbatu problemi kroniċi importanti lejjem illi kemm jista' jkun il-kondizzjoni tkun ikkontrollata qabel biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm problemi fit-tqala. Issa din hija sitwazzjoni fejn hemm ħafna problemi kroniċi u wieħed irid jindividwalizza il-kura. Per eżempju, ħa nantik eżempju, nisa li jbatu per eżempju b'depression jew mart mentali, kemm jista' jkun ikunu qed jieħdu l-inqas doża ta' mediċini u kemm jista' jkun tip ta' mediċina waħda, per eżempju, biex ma jkollokx problemi fit-tarbija. Nies li jbatu ċertu kondizzjonijiet bħall-azma, per eżempju, qed insemmu problemi kroniċi, Għandhom jkomplu jieħdu l-kura, dejjem jitkellmu mat-tobba tagħhom biex ma jkunx hemm problemi jew is-sitwazzjoni tiggrava waqt it-tqala. Hemm ħafna kondizzjonijiet bħal pereżempju ulcerative colitis jew Crohn's disease li nsibuhom fi tfajliet li għadhom irid ikollhom familja fejn ukoll wieħed irid jieħu l-kura l-inqas kura li hemm bżonn biex ma jinqalgħux problemi waqt it-tqala. Kull mara li tkun trid issir omm għandha tbiddel l-istil ta' ħajja tagħha sa minn qabel ma t-tarbija titnissel fil-ġuf. Jekk mara tpejjep, din għandha tieqaf tagħmlu. Anke x'tip ta' dieta tikkonsma jista' jaffettwa t-tqala. Naturalment nisa li jpejpu idealment għandhom jieqfu jpejpu qabel ma joħorġu tqal. Dik hija one of the major things li għandha tagħmel l-omm li qed tikkonsidra li tinqabad pregnant. Naturalment jekk mara għandha l-problema tad-drogi jew il-vizzju tax-xorb, importanti ħafna illi jew tmur id-detox u ma tkunx qed tieħu droga u jekk tkollha problema tal-alkohol dina nafu li jikkawża ħafna ħafna problemi fit-tfal u importanti ħafna li l-om ma tixrobx alkohol waqt it-tqala kollha. Tikka aktar dwar saħtek. Eżerċizzju fiżiku li kull ma jmur qed dejjem iżid fil-popolarità huwa l-użu tar-rota. Iċ-ċikliżmu huwa eżerċizzju li jbaxxi l-pressjoni kif ukoll isaħħaħ il-qalb. Fil-każ ta' persuni anzjani, saħansitra jidher li l-użu ta' spiss tar-rota jbiegħed anke r-riskju ta' attakki tal-qalb. Riċerka li saret fl-Iskandinavja għenet biex aktar nies, b'mod partikolari anzjani, bdew jużaw ir-rota biex imorru minn post għall-ieħor. Kampanja ta' informazzjoni spjegat mhux biss il-benefiċċji marbuta mal-qalb, iżda semmiet benefiċċji oħra, fosthom il-ħarsien tal-ambjent u l-effiċjenza. Wieħed għandu jagħmel u jipprova kemm jista' li jibda jdaħħal l-eżerċizzju fiżiku fil-ġurnata tiegħu. Qatt mhu tard, irrispettivament mill-età. Tikka aktar dwar saħħtek għada.